rebuke or call out, call out kuti vabve vamwe vanhu vandotoziva vari papa vandoziva kuti masingo why because you don't know also what they know they might also want to teach you to correct your mistakes ah, their mistakes so that usapinde maybe mutsoka dzavakapinda so ndiri kutotaura so wisdom dzakazara bagid kuti so we tend sometimes to think kuti so chii chandoudzwa nemusingle parent that person anogona kutokuudza zvinhu zvinoprotecta kana kusavha marriage yako why because you, you have been so ignorant you have been so stubborn you have been so showy to that person that you have never even bother to ask that person how she became single how the, the marriage of that person uh, uh, got ended hauna kumboda kuzvibvunza and hakutoziva kuti the same things maybe you are doing nhasi that person anogona come on ndiri kutaura manje saangojuju that person anogona kunge akatakura something chinogona kunge chichitoporesa muchato wako chinogona kunge chichitori that eh, the healing tablet which is needed uh, on your marriage kana kuti uh, uh mumarriage rako mani murelationship mako but iwewo because une that uh, mentality yekufunga kuti chii chinobuda mumasingle parents chii chinobuda muchirikadzi chii chinobuda mumunhu akadai akarambwa hausi kuziva kuti munhu iyeyeka anenge achitoona mamistakes aakaita kuti maybe arambwe mamistakes aakaita paanga ari mumarriage even if murume wacho akafa zvakawanda there are so many things which we can learn from one another what is only needed is that spirit of embracing and receiving one another whenever we are having these issues ndosekena i always say and i keep on saying it whether where you come from kuchechi kwenyu kwamunopinda kubarrier society kwenyu kuwhatever kwenyu kwamunopinda you don't toralate nyaya dzakaita saidzodzidzi i have come inini myself saangle julius so that we need to talk about these issues here

where they should speak out maissues anovanetsa in real life i tell you you can have a, a community yakabhanyangika bhanyangika because hapana chinobuda imomo imagine you are having a community with a, a, a, a community of divorce and divorces vanhu vakangorambana vanorambana rambana vega vega

So that munhu anonakirwa nekubedroom kwake zvekuti anofunga every time kuti ndinoda kuenda kubedroom kunosheya that excitement nemoyo wangu ndozvega zvandei ndingotaura ndisango wei chete simbu saka ya vamwe vada kufona fonai titaure Eh, vachangosvika i've seen i think four or five people guys musadaro i can see pakunakidza even though ndichangosvika yes titi the show is good titi and the others vachangosvika the issue we are discussing here it has been broadened by vamwe vanhu but what is happening here we are having a woman who is complaining toda kumbonzwawo vamwe vakadzi titaurirewo mutiudze kuti what can be a reason yekuti murume akasire kutunda What can be a reason yekuti murume akasire kuburitsa mbeu? What can be a reason yekuti murume akasire kuejaculata? What can be a reason? Vakadzi tell us because uh, we have been hearing from an analytic point of a man. Ndobva tambonzwa zvakare vamwe vakadzi vataura kuti it needs communication, bedroom issues is not a romance and all those things. Maybe zvese izvozvo zviri kutoitika but amai vari kubva vazongosiyiwa vasina kutunda. ah, ah, ah, tiudzeiwo mamwe madzimai maybe une something to share as a, eh, as a nugget kuti no i think eh, kana uchinge uchigona chikapa sterek maybe thats the reason why murume anogona kutunda kana kutizvo eh, unodziya sterek whatever vakadzi timbonzwawo kuti muri kuti kudii nevamwe varume vachangosvika you are also welcome uh, to share with us what you feel can be the reason yekuti amai ava vacomplain kuti varisara vasina kuguta because pane imwe reason yandiri kuda kuti vanhu vabate but eh, eh, eh, inenge uh, uh, uh, kunzvengwa batai kwese kunzungu nekunyimo batai kwese if you want to critically analyze this situation let us do so from both ends Handiti mandinzwa? Kana ndazoona yaramba kubatwa ndichazoiunza as a suggestion or as a another point yekuti titaure nezvayo. Taura inini. Taura inini. talk to me pamwe pacho unenge wabatwa panonaka yes that's, that's god god is saying eh, pamwe chimbofonaka god tinzwe kuti uti kudii talk to us fona nhamba dzakapinwa idzo whatsapp calling tinzwe ka kuti izvo muri kutiraya kuti kudii kana uri kuti vabatwa panonaka bcause pamwe amai vanoziva kuti vangodaidai ubva vabata manje panobatira baba ubva vangofinisha fona god timbonzwawo kuti izvo muri kuti kudii varume chii chiri kuita kuti varume vakawanda mutadze kugutsa vakadzi kana chii chiri kuitika kuti vakadzi vakawanda vachemecheme kuti handisi kuguta do we have macases evakadzi vamwe vanokomborera kuti kwangu ndanzwa or do we have manatural cases also ekuti kune mumwe it might be a case yemukadzi ari kuti ah, natural haagute bonde hameno kana variko ndo zvandiri kutira kubvudza taurai nei tinzi ndichifanosita run down yesamari eh, hanzi izvo bedroom issues romance is key Hanzi vanhu vakaromenza vonyatsobatana batana vobatana batana ndobva paa pazotaurwa pazopinda mumwe kola e, e, yes ataura zvinhu zvakanaka kola achiti we cannot have a prescribed stress also contribute thats shepherd nyamwanza shepherd can you please call if you can whatsapp calling then maybe or voice note to the number yakapinwapo uchingo explainawo further how you understand kuti stress inogona kucontributa ku, ku, uh, to that eh, eh, eh, kuzvitsanangura ibit deeper zvinogona kubatsira vamwe vanhu ya to those people who don't have maybe bundle rekufona you can send a voice note panhamba dzakapimwa idzo as an whatsapp uh, voice note toiplayer pano izvozvi pashow kuti vanhu vanzwe because pamwe ukatsanangura zvinotsanangurika mushe thank you so much for your contribution because eh, eh, pane zvanga zvambovhunzwa namai moyo i think also we need to uh, give, a, play, uh, give a justice analysis of that pavati Ti can you teach us more about nyaya dze romance yes the caller auya ataura zvinhu zvakanaka sterek and i can second that one also kuti we can not have a prescription of romance kuti romance inoitwa sei handifunge kuti that can work whereby we can have a prescription prescribing uh, kuti romance inonzwai inonzwai ndinofungidzira kuti romance inoitwa according kune uviri hwenyu kuti munozvida sei kune vamwe vanoda kuyamwa yamwa mazamu vamwe vanoda kubva vatodya nebhinzi bhinzi dzacho vamwe vanoda kunanzva nanzva pese pese vamwe vanoda kudyiwa blambi dzacho zvakangosiyana saka hatigone kuti ndisumuke inini e, e, saango wenyu pano ndichitaura kuti izvo vanhu munofanira kuitana so so that one its impossible but there are a lot of things zvinoitika itika do you know kuti kune mumwe anonzwa kuperezeka chake chako nekunge kubata ruoko rwemurume wake kana ruoko ruoko rwemukadzi wake saka vanhu mafeelings are arosed differently differently we cannot have a prescription yekuti maromansi anoitwa so munodai munodai kana even sex yacho yekuti munotanga makatarisa uku mozoitarisa ukuku mozopidiguka mozodii i believe those issues ndiri kutaya kuansa kumama moyo also those issues i believe inini zviringori pautu hwenyu mwakazomboti nyangwe mungada kufudzirana musoro mujecha moita muchiita muchiita the way yamunoda kuita nayo its still okay as long as zvichifadza imi in short i believe there is no one who has a right to tell people how to do sex in their bedroom never never if you see me now starting to tell you that it means ive uh, uh, uh, i'm lost sex mubedroom and i'm happy even macallers ma, ma ese afona they said it on a very neutral platform hatigone kutudzana kuti mubedroom ngatikwirane so so so so hazviite because zvandinoda inini nhasi kana kuti zvandinoda inini kwangu zvakasiyana nezvinodiwa nashepard nyamwanza zvakasiyana nezvinodiwa nagodi murevero Munhu nemunhu anoda madiro ake. Zvoreva kuti izvo ka kana Godi achida zvake, Shepherd achida zvake, ndiri kutaura mazita evarume andiri kuona ari padhuze. Titalingo achida zvake, Fafi Stroke achida madiro ake. Hatigone kugara pasi tovaudza kuti izvo zvamuri kuita imimi hazvisiri izvo kana kuti the way you are doing it. No! People should do it the way they want kumba kwavo. Sadza rekumba kwedu rinodyiwa zvakasiyana nesadza rekumba kwenyu. Vanhu vanodya sadza madyiro avo avanoda. Musafe makanyebera vanhu. Yes, welcome to the show with Ango Juju. Isusu tinofara stereki.
Hello? Hello, yes, muri kundinzwa? Right, taurai muri kunzwika loud and clear. Even mukandinzwa ndichinzwira kure imimi taurai henyu mfanhu ari kukunzwa stake. Taurai what do you think zvinoita kuti murume akasire kutumba?
Asi kuda kupa contribution yekuti zvonyanya. I think mm,

Okay, let me call again. Ehe, tinyasokunzwa.
Ah, inyaya dzelula idzi hatiri kusara takatiri henhingi ndati vamwe vari kukomborena kuti havasi kuguta isusu mura kuti tisare pano pashow tisina kuguta toda kutogutawo saka totovaudza ana kola kuti nyatsotsanangurai because tiri kutodzidza youare learning never ever to be too ignorant to learn Nyange uri ne degree une ma doctorate une chi sometimes it's good to accept to learn from others. Yes kola ndinovimba makunzwiwa mushe.
Yeah, ndirakunzwa zvakanaka angu. Yes, saka yanga iri Facebook. Mm. Yes. Ndinonza mm. kuti zvona. Inini eh nyaya iripo ndeyekuti angu Varume vacho handiti eh. ndikatamba naye pamubhedha eh. mubedroom handiti eh. anokasika kuproducer eh. undisei ndine nzara eh.
saka ai network inoita sei tokutonzwa isu vanenge vane nyaya akojuju kuda zvinhu ngechangani bhegi vanenge vane nyaya Mane nyaya. Oh, vanenge vatotaiwa kufona. Timiri. Tinotonzwa. Tinotonzwa madzimai atatiudze. Ah, because uh, do you know my face tinogona kufamba tichifunga kuti tikurova ma tikurova mabhogobhora isu pasina zvatiri kuita. Ndoba unoona mumwe munhu ipabada ngoita hari uya achingoikanganwa kuti izvo kumba kune mukadzi ada kuguta. vanoguta sata utonzwa isu tiri kungofonerana kandichimirawo inini manje ah toda kutoguta toda kutonzwa nyaya yese hatidi kusara tiine nzara tatosara takatoguta yes tatosara takatoguta mm. muri kubatsirika here vanhu muri kubatsirika are you getting help thank you so much for people who are coming through the inbox who are coming vari kuwinza mamessage behind the scenes a lot of people vari kubatsirika kutaura chokwadi ndaitongofunga kuti ka hachirongwa ah, ichi ndichongoitaita tobva tachisiya but with the way people now are connected to chirongwa ichi kaichi I can't handigone handigone kuchisiya titochiita ticharamba tichiita talk show with ango juju until amen mm. until amen tichitoita tichitofamba yes kola wangu network iri kuita shanje ndaise audio kola atiudzi kana zvanetsa kana iri network yes ndamunyorera kuti kola kana network iri kunetsa isa audio tinzwe takunzwa isu Toda kunzwa. Ah, nhai akomana. Saka right papa chitaura nyaya kunzi hanzi munofanira kuita romance. You don't need to rush. And I think generally you don't need to rush. So ndachitaura nyaya kuti hatigone kuticha kuti what can be a prescription ye romance kana kuti ye sex mumba. Hazviite. Vanhu vanhu vanokwirana madiro avanoda. Vanhu vanhu vanoitana zvavanoda. Zvinondiromance inini nhasi pamwe hazvo zvinokuromance kumba kwenyu.

toplayer ah, chifoni ichi chakatambura chifoni iyoyi ipa chatotanga kutiziva mameseji evasikana vamangwana nevakomana vamangwana vari kutsvaga marelationship right saka ndiri kuti inini ka e, e, e, issues to do nesex issues to do nemubedroom ka mumwe nemumwe vanoita mubedroom avo zvavanoda sandaita nyaya yekuti ka kana imi wavo kumba kwenyu murume wenyu achiti akakukisai e, e, nzeve munonzwa manyukunyuku hazvireve kuti kumba vakadzi vese vanonzwa manyukunyuku nekukiswa nzeve kana varume venyu imimi vachiti vakaku yamwai mazamu e, e, munonzwa manyukunyuku hazvireve kuti vakadzi vese uku ndozvavanoda zveizvo zvinotosiyana izvozvo saka hatigone kupindira on the nity gritis dzekuti vanhu vanoromedza sei mudzimba inini chishuwo changu chete inini kana chikumbiro changu ndechengoitika itai mumba menyu zvinhu zvinoita kuti pasaita anobuda itai mumba menyu zvinoita kuti munhu wese anakirwe itai mumba menyu zvinoita kuti zvoka mese munzwe mahalalabula munzwe gwini gwini zvese izvozvo don't uh, um, you can never compare sex yekumba kwenyu neyekumba kwevamwe vanhu mukatoona muchitoita izvozvo muri kuda help muda rubatsiro sex yekumba kwenyu nesex yekumba kwevamwe zvakatosiyana sex yekumba kwedu nesex yekumba kwenyu zvakatosiyana maitiro enyu nemaitiro edu zvakatosiyana maitiro avo nemaitiro avo zvakatosiyana saka kungotaurawo zvangu kwaangojuju vanotaurisa but thats the truth hatigone kuva neuniform yesex hatigone amene ndokufunga kwangu ini ndokufunga kwangu ende hazvimborina futi basa nekunzi kubhawa here vanonamata here kanda havanamati plus iye ukaona une problem yekuti eh, isusu kuti hatidai tinonamata hatidai ka eh, eh, ndinofungidzira kuti unenge urutovharira kunze ignorance dzenyu can i repeat this statement ndinofungidzira kuti ukaona maku eh, zvisarudza nekuti muri kuti imimi munoita izvi for example moti isusu tiri vekubhawa saka hatombodi kunzwa zvekwenyu kunonamatwa zvo ini ndofungidzira kuti a wise person even vice versa kuti vekuchechi voti hatombodi kunzwa zvevanhu vekubhawa nekuti ah, i believe a wise person unofanira kuteerera zvinhu zvese iwo wozongozvisa pachikero chako inini ndinofungidzira kuti izvo ka maissues akaita seaya atiri kutaura ekuti sex and everything haanei nekuti ndiyani haanei nekuti ndanani i think ndo chinhu chega chakasikwa namwari ka eh, eh, chinoita kuti munhu wese akachiita kunze uku chinobuda maresults enhumbu nevana tiri pano tese patiri panapa because pane vanhu vakalulana eh pane vanhu vakalula eh saka another thing yandogara ndichitaura inini yandoda kuti vanhu munzwisise ndeyekuti eh, eh, eh, eh, eh, inini ndakauya ndichizviti kumba kumba saka ndochenga ose manhanga hapana risina mhodzi why because ndiri kuda kuti vanhu vese from all works of life vawane help kune vamwe vanhu vari kushaya help nekuti tiri kuva criticizira nyaya yekuti nekuti haana mate kuchechi kwedu kana kuti haanamati kana kuti nekuti chidhakwa kana nekuti ihure but hatina kuda kutsvaga kuti tizive kuti isusu vacho tinozviti tino vanhu kwavo e, hatina e, kuda kutsvaga kuti chaita kuti munhu iyeye aite hure chii chaita kuti munhu iyeye aite chidhakwa chii

with my wife then what happened now is people at the church they quickly rush to discard me to throw me away ndakashaya vanhu vakandipa help ndakashaya vanhu vakandibatsira to such an extent yekuti i would go kubhawa kungononwa hangu madrinks Kusvika ndakuzonwawo doro nechikonzero chekuti ndaitsvaga kunhu kwekuenda kunobatsirika ende zveshuwa when the people vari kubhawa had my problem they genuinely stood by me kudarika vanhu vekuchechi kwaindaienda vaimbonditi ereda ereda ende it pained me saka zvimwe zvacho muchizoona ndichiuya panapa hakusi kungouya kwekuti ndiri kungouya from nowhere but semunhu anongorisecha risechawo so ndee ndasangana nemama issues ande ndichiona mumaresearch angu ande ndichiita kuti izvo we really need to embrace one another we really need to embrace one another i remember the other time i did a, a serious research pane zvangu document rangu randainyora and i came across even a sister who told me kuti izvo eh, ndamubvunza kuti why are you coming kuma avenues and ndobva andiudza kuti zvoka eh, reason yaakandipa so it left me speechless she said my brother ndotoenda kuchurch and the name of the church she told me but eh, kuchechi kwedu ndekwe class to such an extent that ka if i don't meet the class ka ndiri kupresent worship ndinobva ndafeela eh, rejected Saka pamwe pacho tinogona kufunga kuti izvo vanhu vatiri kuvharira kunze tichivavharira kunze tichifunga kuti nekuti havasi vekumachechi kana kuti havasi vekumaboka edu ka vanhu ivavo vanogona kunge vatoriwo the right people vari kuda the vari kuda our help vari kuda kunzwa the, the solution from us isusu tisu vanhu tinogona kupa solution ndakuudzai kuti inini kuchechi ndoenda ndotokufarirawo zvekunamata stereki saka ndose kana muchizoona pamwe pacho ndine ndozonyanya uh, kuidzawo izwi ndine kuti ndakamboitwawo mc pane imwe crusade ndobva ndaa ndaitawo haleluya akanakidza vanhu but pachokwadi chaipo chaipo ndechekuti inini ndinobhilivha kuti kana tichizviiti isusu tinonamata sezvandakamboverenga mubhaibheri ndichiita fom fo pamupandawana pagutu ndichiitiswa bible knowledge naticha mushambi vareverend mushambi eh, mashamba iye zvino izvi eh, vakatiudza kuti izvo Eh, eh, eh, eh, eh, eh. kana iwewo uri chiyedza chenyika zvinhu zvako zvaunoita iwewe zvinofanira kunge zviri chipa chiyedza kune munhu ari mudarkness but vanhu vakawanda futi ka tinobva tatora chiyedza chedu ka tobva tachivhara ne, ne, ne, ne, ndinenge ndakutaura zvinhu zvandakadzidza mubhaibheri chaizvaizvo kuchikoro ne tinobva tachivhara chiedza chacho ne eh, tochikavha chiedza chacho manje tanga tachikavha kudaroka chiedza ichocho hachichapa chiedza kuvanhu kuthe intended people same applies eh, eh, eh, vakambotiverengera eh, eh, futi pamwe painzi eh, eh, eh, vana vamwari muri munyu wenyika Ndobva ndanga ndatozotanga kufunga kuti izvo saka kana uri munyu wenyika ukanzi kana munyu wacho waluza test hausisiri munyu zvoreva kuti izvo ka tikaona kuti mumwe munyu waruza test ka tinofanira kuti tiupise munyu wakanaka kuti test idzoke but vamwe manje tinobva tatovhara kuti inini i thank god ndichiri mutest iwewo waruza test hameno zvako ndei kwako ikoko meno ndiri kungotaurawo ini semunhu ari pashowo pake ndingotaurawo zvangu zvandakamboverengawo mubhaibheri chingoidarika ah kola wedu takamirira ati ari kuisa odi ndosana taakuzotaura kwatisina kuswera isana juju kola huya nenyaya yako tinzwe but ndochokwadi chatira saka ndiri kutaura kuti inini ka inini satonga munhu ndiri kukokorodza munhu wese kana uri hure hauna umbobvira wana munhu ari kukubatsira nekugaidha kuti uite zvinhu kwazvo Huya undione, undibate, tibatsirane. Kana uri chidhakwa, eh, huya wakadaro timbotaura. Pamwe tinogona kutozoona chikonzero chaita kuti uchuze zvako kunwa doro eh, eh, eh, eh, wobva eh, eh, watanga hako kunzwa bho because wakatadza kuwana vanhu vanokukomberedza kuti unzwe bho. e, kana uriko ikokoko iwewe e, pamwe e, inyaya e, futi yekutoti izvo iwewe can i go deeper e, pamwe ingori nyaya yekungoti iwewe uriko hako kunze uku wakashaya akakunzwa wakashaya akakuteerera wakashaya akakupa nzeve whatever happened ungave kuberia society kwenyu ungave kuchechi kwenyu ungave kubasa kwenyu kungave kurufu kungave kumba kwenyu ungave mubedroom menyu ndosina tiri pano nhasi I'm going to is here for everyone. I'm here for all people. I'm here for everyone. Aneronda neasina ronda. Yes. Ane munzwa munyama neasina munzwa. Inini wenyu uncle Juju ndiri pano. I'm here to hear you. I'm here to listen to you. I'm here uh, to give you an ear. Uh, ndikutobvunza ka kuti audio iri kuya im here to, to help someone's marriage to stand ball im here to make someone's child kuti aite zvinhu zvakanaka uri kunzwa here i am here to help someone's child kuti aroorwe mushe im here to help someone's child kuti aroore mushe am here to help someone's child kuti aite madecisions of life akanaka i am here as your uncle to help someone's child to do better than me i am here as your uncle to help someone's child kuti asvike palevel yakanaka kudarika yangu i am here to help someone's child even kuita marriage pamwe inonakidza kudarika yangu i am here to help someone's child kuti agoita zvinhu zvakakura kundidarika ndo zvandiri kutoita saka iwewe kana uri kutofunga hako kuti ndiri kutambisa nguva ndiri kutobatsira vanoda kubatsirwa kuti vaite zvinhu zvakanaka people have issues out there and they don't have people to share with people have issues you don't know already what i am hearing people are coming with their issues and iam embracing them with love dai zvaiita vamwe vaizongouyawo vachipa tuzvitestimony twavo kuti a ah, chiango ichi chinoita why because ihave seen a lot of people vandiri kutaura navo they are really happy saka ndosekena mangwana every saturday iwill be hosting hanzi audio iri kuuya saka ndoramba nyingoitaura

zvakadii zvako kutoshanda nauncle juju venyu zvenyu toshanda toshanda so far ndine five messages dzevanhu vari kutotaura kuti inini ndiri kuda murume akati akati ini ndiri kuda mukadzi akati akati ah bishop vari pano bishop pratsbe this man of god i respect him so much the way he teaches people on facebook kana mazowana nguva so munongoenda pafacebook page rakanzi apostle pride sibiya and you will see a lot of things bishop am here kungotira vamuemulate vanhu vakuru vakaita semi so yes yes and, and, and, and, and the purpose of the show ndekungopa vanhu nzeve totaura nevanhu with their problems exactly and uh, the reason i called myself angle julius is because i want to embrace everyone it's not an, a, uh, a, a show for only christians or only church goers no it's, it's a show for everyone baba saka eh, when you come you visit mashow akaita edu soka tinonzwa kufara nyaya yedu yatinaye pano ndeye mukadzi ari kukomburena baba kuti anosiyiwa nemurume ane nzara tanzwa a lot of people vambofona but kana mangouyaosa semunhu mukuru so hamuna hazvimborambidzwe bishop kufona nhamba yatakapinda iyo mongobotaurirawo vana venyu kana vanhu vateereri one or two words baba you are more than welcome yes but like what im saying pamasvika the idea is we if we ignore such issues

we, we might come up and be happy kuti eh, mwana um, wedu aroora kana aroorwa without knowing much how much or where did they meet with that person at the end of the day mozodiscover kuti zvo pamwe zvaa zviri zvemasites ma, ma, ma mamwe aya madating sites ekuti vanenge vachitiwa mablind dates and things like that Inini I just thought kuti rikatimbonzwa kuti vanhu what can they do? Thank you Bishop. What can they do vanhu when we give them an opportunity? Ine kumwe kutaura ndiri kungoshanda eh, eh, eh, as a platform where people they can come votaura kuti inini ndiripo I'm looking for ndiri musingle kana ndine vana three ndiri kutsvaga wemeni musingle eh, tibatane tiite imba vanhu vakadaro kana vakauya now we refer them kunana bishop ava kuti chikanzelai vanhu ava vamise muchato wakanaka and things like that thats the idea yenyu ini angojuju nothing more saka inini zvimwe zvinhu zvacho zvinofungidzirika kuti izvo eh, hazviite ndo zvatavambotraya kuita timboita kuti izvo vanhu vanakidzwe so nekurarama muutsvene i think thats the right word nekurarama muutsvene kutizvo ukagara iwewe uri paenvironment yekuti iri kukuembresa iri kukuaccomodata because surely surely we cannot finish vanhu vari mumabhawa when you do not reach out to them never never ndakutongopawo tumahinsi tumahinsi vandakutongopawo vamwe e eh. you never uh, get munhu ari kuita prostitution kuti aregere prostitution yacho when you do not reach out to that person that those people they need love they need to be loved pano hapana kana dho manje rinonzi zvo eh, eh, eh, musapinde padho apapa kana uchiziva kuti izvo hausi muchete pafacebook page paangojuju huyai mese totaura tobatsirana toziva chikonzero chiri kuita kuti zvo munhu ufambe mune dzauri kufamba tine kola wedu akamirira ku tina kola wedu akamirira kuningirikina zvino eh, anyora message kuti ndiri kukufonerai eh, eh, zvino tinorespecta that izvo sa ndisina tikufanitaura saka ya ndazinge ndakurasikawo zvangu ndingoitaurawo zvana ndakutaura zvamangwana zvamangwana ndezvemangwana vanoda kutsvaga marelationship tosangana mangwana same time but nyaya yedu hombe bedroom issues amai vasiri kuguta hanzizvo nevamwe romance is important Ndo amai vataura vati romance is important in the in every in, in every sexual activity mu bedroom. If you want you do zvedhongo kana zvetsuro hazvibude because eh, vakadzi uh, isimbi hombe inononoka kupisa. Varume kungoona chete garo remukadzi yatomira. But vakadzi manje havaite izvozvo havaafektwe nekuona zvinoitwa zvinoita vakadzi. vamini zvinoita varume vakadzi aa vakadzi vanoda kubatwa and vanoda kuembreswa saka ndachinova manotsi ndatosaronde bhuku rangu so zvaitwa naitaya hausirovega saka when you just do wetsuro kana wedhongwe hazvishande manje saka i think the problem which might have been happening here is amai vari kuita baba vari kuita wedhongwe kana ndowetsuro wekuti vari kubva wangoti quickly finish Then from there ndobva panzi mabedroom issues haana ref there is no refree in the bedroom you it means hamuna hamuna inonzi foul play ikunzi penalty mm. you need to make sure that maadjuster mese muri tu kuti kana zvisiri kundiitira ngatichinjei kana muri kuita makagwesha neuku ngatichinjei kana muri kuita makagwesha neuku ngatichinjei ngatichinjei this is what is needed you don't have to ignore uh, communication yemubedroom Yaa ndozviziva kuti izvo pamwe nekuda kwemagariro atinenge tichiita mudzimba umu nemawaniro akasiyana siyana unogona kunge uchigara pamba pekuti muri kusheya nevamwe and pamwe bedroom racho e, rinenge riri e, e, e, mumba mamuri kurenda inenge iri e, room iri next to sitting room yelandlord vakomana then angojujuoy hapana pavaticha o vamwe vamasizendi servants of god vanyora vaticha ana apostle pride chibiya vaticha iwewe manje wobva wabva wati tirega tiite zvatanzi tiite zvizvi mobva matanga mobva manakirwa zvekunakirwa zvizvi but futi makufunga futi kuti tikaita gweshu gweshu yedu iyeyeka takuafekta renrod Tambo when we were just getting married takambogara pane imwe imba yenyaya yekuti unongo tagara pamba takagara saka e, e, e, e, mfundisi vangu ndobva vauya kuzotiona naamai eh, vachingopinda so dzanzi ri around 5 pm then the uh, the landlord the young man aiva vanga changoroora kuti i think takaroorerana mazuva anga akada mufanana so this this this gentleman eh, eh, mungozivawo uh, uh, zvinoitikawo kana vanhu muchangobva kuroorana so haa amana inenge iri gobhora after gobhora and that's one is natural and its normal

mukaona kuti zvomubhedha wenyu uri kurira rira rira rira rira kuti musanyatsonakirwa munozoita six haidi kuita wakaoma muviri six inoda kuita munhu wakarelaxa uri relaxed pfungwa dzese dziri nyatso uri pabasa rauri kubata haidi wakaoma miri ukaona imimi kuti ndozviri kuitika Zviri better mumise chimubhedha ichocho kumadziro uko kana kuchiburitsa mowaridza pasi monyatsokweshana mushe ipapo zvekuti munhu anoita bho. Ah, ndiri kutotaura chokwadi. Hanzi every day is new sexually. Every day becomes new. Zuva rimwe nerimwe riri new. Hanzi zvakakunakirai nezuro kana kuti amai kana vakachema if your partner or your sexual partner yesterday cried don't expect her to cry every day you need to understand kuti zvinoitika nepamwe zvinoa hanzi haikunobva watanga wamuti chi chi chi chi aa ah, ah, siyayuira apedze shungu dzekuyuira Like what I'm saying, I think chinozolimita kuti vanhu vayuwire eh, zvakanyasourungana inyaya yemamwe magariro atinenge tichiita saka unozolimitwa manje kuti mungada kuzoita yowerere matsotsi during that time zvinoita se zvinodhakwa then eh, eh, eh, mm, hanzi you should also learn to communicate during sex you should also learn to communicate during sex it is important to communicate ipapo imamai mungatonzwa kuti izvo muchiri kure but makutonzwa kuti baba mafambiro ava kutoita magiya aiwa magiya avaroyo vakuti vavanopedza manje manje vaudzei kuti chimbomirai chimbomirai munhu wamwari musiyamwa eh, chitova chitova chimbomirai madyira chimbomirai eh, eh, sinyo chimbomirai nzou chimbomirai Eh, womira kudaro then woita ita zvekuti eh, eh, vambo vamboningirikina vambo adjusta mbijana because aya naturally pombi ikabuditswa ikabuditswa pombi ikangorohwa nemhepo Eh, hameno zvazviri so inononoka ku inobva ya yaita kunge yakutanga futi eh, saka munoburitsa pombi maiburitsa pombi momboita ita futi romance dze dzatitaura kuti hatina recipe neprescription yekuti romance anai so kana kuti sex anai so hatina hatimbofe takakupai mukaona takupa vanhu maromance tactics tatorasika Handiti ka eh then learn also to adjust to one another in issue ye adjustment it's a very big point because what can happen is uh, uh, maybe murume achinja basa kana kuti maybe mukadzi achinja basa zvinhu izvo zvinovhiringidza because pamwe pressure has changed the level of pressure zvini or maybe mamiriro aita zvinhu mumba financially It might also contribute saka they maybe mukadzi wako achangobva mukufirwa naamai kana maybe murume wako achangobva mukufirwa nababa i know kuti vanhu ivavo vanenge vari vanhu maone family but do you know kuti zvinhu izvozvo ka zvinoaffecta so you need to adjust

it can be also medical conditions ndikutaura zvinhu zvataura nevanhu it can be also medical conditions and what causes i mean and what can be the causes of that medical condition ndobva mune abva asajesta kuti zvimwe zvacho kaa mafast foods chechanona kuaffecta munhu sexually let's learn to eat more of natural foods in as much as they are now expensive than uh, mafast foods but it is important kumeka sure kuti wareducer maoili nemashugary foods yeah ma ma ma ma, ma, ma experts anga achitaura you need to reduce oily and sugary foods so that when you reduce these zvinoita kuti eh, eh, naturally i think naturally zvino ukawanza chikafu chine shuga yakawanda nemafuta akawanda eh, fast foods unodevelopa zidumbu zihombe hombe Saka unoita zidumbu zihombe hombe rova naturally it means mafuta awandisa on the belly line yako. Saka mafuta awandisa ka somewhere somehow zvine pazvinokanganisa kanganisa kanganisa kuti eh, unyasocheka munhu. Varume chekai munhu. Hakuna munhu akambofa nekukwirwa hakuna handina kumbomona anitenga anone medical condition woimwe kwete kuti akwirwa zvinouraya hakuna kana kuti wandikanga kuti ayaputika hakuna ukatoona afa ndovaya vangaitaura nakola kuti vanenge vakunwa zvimaenhancement vakuita sei zvova zvaita kuti blood pressure ripambe quickly and everything like that hakuna munhu akamboenda kuchipatara kunzi yabuda nemukanwa handina mbobvira ndakamunzwa kana munaye muunzewo pano tomuziva hakuna izvozvo varume kweshai vanhu ava musaite zvekutamba varume kweshai vanhu vanhu vagute ava ndipewo ka ka ameni varume munongoisawo ka ameni hazvirambidzwa hapasi pacheche hapo asi ka ameni kakanaka varume kweshai vanhu tatenda gwasiro kweshai vanhu kweshai vanhu vakadzi avada kukweshwa vagute kweshai vanhu kunyasokwesha chaiwo mukweshero wejubeki ndikutaurawo saankowo venyu

Kuti hanzi sex haitange mabvisana mabhurugwa madzima light plus munodzimirei light light rinodzimirwei muri kudzimirei light mubedroom kweshanai muchiona wakavhura maziso wakamutarisa so uchimukwesha zvinokubatsira kuti uone kuti eh, zvaari kupinduridzawo maziso achiita kunge akufa eh, zviri kureva here kuti anakirwa zvakanaka izvozvo inzwaini ango wenyu ndaona zvakawanda Kweshanai muchiedza. Light rakabatsira, rakabatira. Haikona kuita competition yekudzima light muchipinda mubedroom. Mukadzi unofanira kupenengura murume wako kubva kutsoka kusvika kumusoro, kupenengura, kupenengura, kupenengura, kupenengura, kupenengura, kupenengura, kupenengura kusvika wasvika kubvudzi. Same same nababa munofanira kuita the same kumudzimai wenyu mupenengurei penengurei penengurei penengurei in other words kana kola ati we need to invest in our bedroom issues ndombopa muenzaniso wokuti ndini ndiri kupa muenzaniso iwoyo kana musingazvidewo its fine ndombopa muenzaniso wokuti tomboti baba vari kuda nzeve eh, kuna amai vada kuti amai vaite nzeve e, matinji handiti ka iwewe baba wacho investor in that kwete kuda kupopota uba ndakambonzwa ini kubawa kuti izvo matinji ari bho uchingopopota popota ndakambonzwa ini kuva rume kuti izvo matinji ari bho anoita kuti ndinakirwe wadayo kanti wakambobuda kunzewo zvemusikanzwa ndobva wanozviwana wauya iwo uchitaurira vanhu kuti izvo mukadzi wako kutomuisa pakona kuti izvo enda unoita izvozvo hagone kunoita izvozvo because pamwe haatozvizive saka iwewe chiinvesta in that saka not the man only ndangopa example mese investai into sexual issues dzenyu dzemubedroom because if you invest in that zvinobatsira kuti mese munyasoona kuti zvinhu zviri kufamba sei kana zvinhu zvafamba mushe munonakirwa kana manakirwa marriage inofamba when the marriage is sweet

handiti saka invest in your bedroom issues vakadzi muchiinvesta investawo muchiinvesta investawo eh, eh. muchichinjawo mashitsi muchichinja mapilokesi you need to change all those things because if you don't change those things chokwadi one day murume akaenda kwaanonozvichinjirwa Ndopamunozotswera makutinetsera mafundisi ana baba vezvemweya makuvanetsa muchivanetsera zvinhu zvisina kana basa. Ita hure mumba mako. Be a prostitute in your bedroom because that's the only place which you need to feel the freedom. saka don't ever never expect kuti izvo eh, eh, eh, eh, uda kuwanza chingirozi ngirozi mubedroom don't do that because hauna chauri kugona usawanze chingirozi mubedroom hamutombodi chingirozi infact pengereka bedroom nekuti ndemako ndemunhu wako iyeye Pengereka ipapo. Saka investment iyi yemubedroom inobata zvinhu zvakawanda. Tangai kusenderana mameseji. Ndou yako, ndou yako, ndou yako, ndou yako, ndou yako. Rimwe gore after tambobvawo wedu kune imwe couples yatanga taenda ndobva tanonzwawo zvichitaurwa izvo zvekuti eh, senderanai mameseji chichi because ihave seen couples they don't they rarely send each other messages Vangani vanowirirana nena? Most couples they don't send each other messages, eh, romantic messages. Kakawanda kacho inenge ringori kunzi matenga mapiritsi muriwe matenga mapiritsi yongodzoko kana madarikani patiye mutengerewo shuga kana madarikani pakati nditengerewo madomasi kuri kunaya nditengerewo nyama Hapamborina ma romantic message ekunzi I love you baby, how are you, I miss you, hello baby, usei kubasa ikoko. Pandatokufunga nhasi so ndafunga blambi yako ndatotota ndiri kumba. Wakamboirisiva message yakadaro bva mudiwa wako unogona kutoshamisika kuti zvinoitika izvozvo. It's possible ndosona ango juju vari kuzvitaura kusendera murume wako message so yekuti baba mwana pandakufungai chete kungokufungai Bhinzi yatota. Wapedza zvako mwana womunhu. Uone rume rinodziuya kubasa richita kufemera pamusoro soro. Ende unosvika wakasvika ushandirwa mushandirirwo chaiwo chaiwo. Shandirwa. Sheminetwa. Ava mwari toshamisiwa. Blaz vanozviwana kupi zvavari kutaura. Ndozviwana imomo makona imomo. Sex should not start in the bedroom. Okay, ndoza ndachitaura. It's an ongoing process from during the day. Yes, so ndachitaura nyaya yekuti takamboenda kune imwe couples zvadzidziswa dzidziswa izvonzi tumiranai mamessage and everything. Sanhu vana ndatumirwa message yekunzi eh, eh, eh, makupi eh, kurumidzai ndakakumirirai haa ndatogadzirira ndato ndanzwa ndareb and vana ndaipindura ndichiti am very sorry shamwari nhasi ndiri kumaperiods eh ndaida kungondi kunakidzawo ka munhu eh ha takaseka up to up to now sometimes we make a, a, a, a laugh out of it eh saka in short ndiri kutaura kuti izvoka it is important kutumirwa ma message it is important kutumirana ma message akanaka zvakakosha izvozvo mm tiregerei wedo kutonhora mm eh

unofanira kutozvinutisawo izvozvo bcoz kumurume madyazvi kwaari zvatobhoo bcoz eh, andokunakirwa kwacho arikutoti regai ndichitorambawo ndakabayirira ipapa kuti ndipedze saka izvozvo zvinoda saka zvinongodzoka pakey issu yecommunication key issu yecommunication kuti izvo communication is important because if you don't communicate if you ignore communication it doesn't work because if you ignore communication it means uh, uh, uh, it will affect everything if you ignore communication zvinoaffecta zvese saka iwe ndo pekutaura ipapo kuti mm, amai mwana machikuchiro amuri kuita mazuva anaya akapenga kana machikuchiro amuri kundiita pane chikona chamuri kurova nacho soka aiwa izvo hachinomira musha saka e, e, rekanimboburitsa muzosumudzira futi amai mwana pachikona kona chio ipa waburitsa ipapa wachaburitsa obva wamira waburitsa obva wambowedzera wedzera umbogirisira girisira munhu umbobata bata bata munhu umbobata bata munhu umbobata bata munhu umbobata bata munhu wabata bata munhu kudaro wozosumudzira aiwa unozoona kuti mese munenge maakusvikirana plus ini i think ukapa munhu uchaita a good touch a good touch ukapa munhu a good touch i believe zvinofamba zvinoita Zvinoita chaizvo chaizvo zvinoita. Kona kuti ainyora futi kuti izvo eh, ndiri kusenda message, ndiri kufona. Alright, ngatimumirirei ndichimbova nokuplayera ikambaka. Eh, eh, muchigadzirira bvisaiwo bvisaiwo eh, mubedroom munoendwa wakapfekawo zvinhu zviri sex vakadzi hamunaona mubedroom wakapfeka zimuvhara eh, Zvimvara magaro zibhurugwa rekuti rinenge richiita kunge zijoti eh, kuita kunge rinenge zikabudura. Baba vanenge vachingoenda vakapfeka rimwe zitrauzi risina kana musoro mubedroom munotoona kunge makapfeka tunhu pfeka hembe so yekuti nyatso idzi ndodziona idzi dzakamira so ndobva ndanzwa kuti ya Hey. Pinda mubedroom wakapfeka zvinhu zvekuti ka kana neniwo so ndonzwa kuti vakomana here kwete kuti wakapfeka zimvarabangumba zibhurugwa risina kana direction rinenge zikabudura hautomboziva kuti ikabudura here kana kuti ipendi zibranu ah, imuite mushe mwana akupinda mabedroom Ayi. Muite mu pressure same. Yeah, ndakuona. Torai ma notes, torai ma notes, torai ma notes musamborega. Good. Eh. Saka unofanira kupindawo mu bedroom uchiratidza kuti uyu are ready every day. Let every day be a new day sexually pinda uchiratidza kuti ndiri red baba mwana ndiri red amai mwana ndiri red kuri rumbedzi mwana rungu ino ingofamba wakakutika kunge ndinopias utange munhu asina kana ma mm, ndakambozonzwa pane kamwe kaclipi kanga chisekuleta sekuleta eh, kemumwe munhu wamwari aiparidza achiti pane mamwe mafambiro aunotoonawo kuti ka apapa hapana kusadza rinobikwa rikaibva asi mafambiro acho so unongochiona kamunhu kacho mafambiro akari kuita soka utoti kakuti amana vanosumudza injini here baba vanisumudza here mukadzi uyo akanyazonzwa kuti ndasvika pari bho saka unofanira kuenda mubedroom macho mumwe wakatogadzirirawo uri chi uri redi kuti zvo u unochokochwa zvemachokocherwo chaiwo chaiwo haikuna kuenda mubedroom mumwe uchitoradzana kana even mafambiro auri kuita chaiwo chaiwo atori kwese nebho mafambiro chacho atori kwese nebho munhu ari kuenda kuda unokwirwa uri kuenda kufamba uri kwese vakumana ibasa iri ibasa ndisina kuchinzwa kuti vamwe vanotaura kuti maybe ma muda kutomboita tumwe tuma itsi itsi because mapedza chekuchekupanenge panetwa Ndozomuzwa moitaura kuti hanzi zvo ukaona mapedza kukweshana chaichaizvo pakashaya anonwa mvura hamuna zvamaita. Kana pakashaya anoti ndada kumbonotsvaga something mukitchen hanzi hamuna zvamanyasorova. Munoona kurova chaizvo kuti munhu anoti mapedza ka pamunopedza kutora mavembe anonzwa umwe akutaura kuti eh, eh, regai ndimbotsvaga orange kana apple kana banana mukitchen kana kuti mapedza munhu akutotanga kuenda pawhatsapp hapana zvamaita munhu akapedza chaiku chaka anoti rukutu teze gwendere handisiri ndiri kuzvitaura wanza precious up hamusi ndima inini vangu iwa handisiri ini panapa ndiangojuju vari kutaura vanongotaurira vanhu zvinhu zvavanzi takamirira kola uye maybe one more time eh, eh, i know paane time apa kwakawanda dzafamba ndakukuridzira isong iyi ndoda kuti musumuke murume nemukadzi mubedroom menyu imomo musatye zvenyu haisi nyaya yekuti imimi mucharidza radio iri kana kuti kwete ndoda kukuridzai this song its romantic Ndakuridzirai this song ndoda kuti muita se mutange kutambawo makabatana zviri romantic. Tambaiwo zviri romantic. Hakuna kutamba zvinge muri tamba mashavi. Ah ah. Tambai zviri romantic. Zviri romantic. Izvozvo ndozvega zvandogona kuudzai kuita. Angowenyu. Handamboti romantic yacho sei. Itai romantic dzenyu dzamunofunga ikoko.

sumukai wherever you are mubedroom menyu imomo sumukai mubatani maoko nyange musina kupfeka sumukai batanai maoko hold each other sumukai kana uri one asati auya sumuka utange kutamba wega wega uchipractisa ino inoda kupractisa utsiuri wega practisa kana ariko musendere voice note kana kuti message kuti i miss you i love you so much

right eh, yes mutsa tatenda kwasira jensi mutsa wants to hear eh, hanzi ndipedze tambewo horit ndiri kuuya right mutsa wants to hear kuti nya mutsa we about to finish we about to close up but the story is about a woman who is feeling uh, um, let down ari kuti murume ari kumusiya aine nzara sex ari kusara asina kutunda ari kusara asina kuita orgasm asi haana kumbovanza mukadzi uyo atotaura kuti baba vane muzvambarara muzvambarara muzvambimbi chaivo chaivo but havasi kunyatsondisvitsa chaivo chaivo right saka ndandakamirira ndichibvunza vanhu vanhu vakataura zvavataura zvakawanda zvatataura zvandisingagone kuchisamaraiza nawo zvese ndikazvipedza but in short vanhu vari kutaura tizvo panongoda communication when you communicate zvinhu zvese zvinoita mushe monzwisana mukadzi uyu anofanira kungotaura kuti baba muzvambimbi wenyuka uri kunyasonuri kundisiya ndisina kusvika pandofanira kusvika right pane point yanda ndichifunga kuti ichabatwa nevanhu but let me also talk about it uh, as we close uh, tataura zvatataura zvese tikataura zvatataura zvese eh, eh, eh, mm, mm. I, i usually eh, eh, eh, want to kuti tiite madiscussions anosara ari balanced have you ever think during the show kuti izvo pamwe amai vedu ava vanogona kunge varitoriwo also vane problem Mumwe munobva afunga kuti problem ye uncle kusatunda kusatunda hapana problem munhu haada kutunda haada kutunda no problem musada kuspiritualiza zvinhu zvese imini ee eh, ichokwadi but do you know kuti unogona kutenga uri kuti ari kudhila murume uyo ari kudhila nemumwe munhu one akuita zvinhu zvine chekuita nemasturbation akuita zvinhu zvine chekuita maybe nepornography zvinhu izvozvo zvaakuita kuti ka ye level of expectation yesex iye mukadzi pane vambozvibatavo vachingopomera murume and everything but mukadzi iye anogona kunge apa level iroro rekuti ka ye level of expectations pamurume wake ka dzasiyana nechikonzero chekuti ane zvaakuswera kungoti amai ava havana kuda kuzvikutana pafoni bcause vati iye voice rangu ndinganzwiko and everything but tichingobata ndozvinonetsa kana nyaya yavo yaiyi also isina kunyatso mm, vanogona kunge imi amai muri mune problem here zvamunoswera muchiona zvamunoswera muchinzwa zvamunoswera muchitaura zvamunoswera muchifunga murume wenyu ofunga kuti muri pasame level izvo hamusisipo pane munhu ambomeshena nyaya ye eh, eh, zvakudyiwa dyiwa mazuva ano izvo do you know also kuti izvo imi amai munogona kunge ndimi maakuswera muchidya zvinhu zvakukuendesai pane rimwe level rasiyana neremurume wenyu the way murume wenyu is doing sex or is performing sexually zvasiyana ne uyo uyo imimi zvamakagadzirira saka imimi munogona kunge imimika muri tori pane imwe level matoenda kune imwe imwe level yekuti murume wenyu haasi kutoziva kuti mumba ndatoone chimwe chinhu chamvari chemunhu chaane mamalevel achave maassumptions andiri kuita ndazvinyora apa boi ndaichiitira kuti tinogona kusiya tokanganwa tisina kupabata ipapo then finally tinogona kunge tiri kudhira nemunhu pafeya feya chaipo chaipo akakwirwa kwakawanda this is real This is real. I know zvinotsamwisa. I know vamwe varume vakateerai pavanogona kutsamwa. But this is real. Kana vamwe vakadzi vakateerai pavanogona kutsamwa. Tinogona kuti tiri kudhira nemunhu akamboshomhonyorwa nevarume vakati wandei. Ende varume vakamushombonyora vanga vakati wandei ivavo. Zvinogona kuti zvakamuaffecta Zvekuti mentality yake level rekuda kukwirwa raanaro nepaanoda kusvitswa because mind you kuti havana hatina kuzotaura kusvika kuti izvo pavari kuti vanosara vasina kuguta iraundi one here kana kuti maraundi akawanda avari kuda because unoita sei kana mukadzi iyeye akatanga kuti izvo ari kuda kusvitswa ada kurohwa four rounds pausiku aiwa let us be realistic listen mukadzi iye ataura kuti ndoda kurwa four rounds or more iwe wasura kubasa mabasa akasiyana siyana even nyange akasasiyana siyana eh i know tataura kuti we can not have a recipe or a, a prescription yekuti how many times you do, a, a couple should have sex in their bedroom we can not have that but ndingopa example yekuti let's assume kuti izvo the husband is coming from work akaneta and all of a sudden uh, the wife is demanding sex four five six rounds per night do you think the, a man, uh, the man will be able to handle that kuseni achida kumukira achienda kubasa futi i think it will be tricky saka ndoda kutira kutaura izvozvo ndichibhalansa kuti tingagona kublema murume tikoti tamba isi kusvika kumuto tamba isi kuzvambarara mumuto but pafeya chaipo chaipoka mukadzi ariye atori nedambudziko manje rekuti madiro acho aakuita shumbunyu madiro acho aakuita shombombo atokura asiyana zvekuti murume haachagona kuzvimecha and because of kushanda kuita murume kanti mabasa aari kuita ndi zvaari kuita murume haachatombogoni kumecha those things saka we need to be balance imimi amaika ndingodzoka panyaya yecommunication kuti kana mafunga horaiti tomboti ndo zvamafunga kuti zvo eh, i know kune makola ayafona achizvidiscredita kuti zvo its not good kuti anwa zvimaenhancing tablets or enhancing uh, supplements zvesex kana imamai zvirizvo zvamafunga kana mazvipiwa kune kwamanzwawo recipe iyoyo chiregai kusiya murume wenyu mumwe ari murima chitongomupinzaiwo mumadhiri iyayo kuti mufambirane ndokufunga kwangu inini muri free kundidisputa because iyi talk show but i think it is good kuti izvo ima amai kana mafunga kuti izvo eh, eh, muda kuenhenza bonde renyu chiri enhenzera chienhenzaiwo murume wenyu kuti mufambirane Amana hazviite hazviite hazviite kuti izvo e, e, e, moisa chigamba chitsaru pahembe nyowani pane chimwe chinhu chinotanga kuputika ipapo hazviite saka as a woman kana dambo muri kuziva kuti izvo imimi mune kumwewo kwamakambosvika mukanzi imbonwa tuzumbani utu imbonwa tu uh, uh, whatever utu Mukatumwa itwoto ndotwakukitai kuti mude marounds akawanda kudaro usiku. Chimekai sure kuti murume wenyu is now matching you because problem inogona kuzoitika ndeyekuti munogona kuzotihurira and uncle Juju havadi izvozvo manje munogona kuzotihurira and mukazotihurira manje ndozviye zvandandichiramba kuti zvinopesa zvabreaker marriage zvobreaker community zvobreaker society saka be very careful imimi mama be very careful you woman kuti izvo the reason you have written to us or have come to us complaining kuti hamusi kusvika if it is involving nyaya yekuti muri kuyuza maenhancing pills maenhancing formulas or muri kuita anything chiri kuita kuti musvike pane level iri more than what your husband can match especially semunhu anenge achibva kubasa please stop it and above everything as i conclude uh, find a respectable person wekutaura naye be it a councellor be it mufundisi even coming back to me because of your locality kana ndaona kuti izvo hatisi kutaura tichinzwanana behind the scenes mese semurume nemukadzi then i refer you kune vandinozivawo vanenge vari padhuze nemi vanogona kukubatsirai in face to face situation the idea is to help you

Zvinhu zvese zvinofamba mumushe. We can have a good generation. We can have a good society. We can have a good family. When your family is moving well, zvinoavoidisa dzimwe zvinhu zvinozoleader into